Kyɛkyerɛ obi biara wɔ baabi a ɔte no yɛ na n'agya resu. Ɛno nso matena ase. Yɛbɛsua adeɛ sɛdeɛ da biara yɛsua adeɛ. Nyankopɔn nhyira obi biara baabi a ɔwɔ biara. Na obi biara nso a ɔbɛsan abɛka video yi bio no na wahyɛ ama wo nua na watie bi. Na wasubscribe video bi a ɛbɛyɛ biara na wasan aka bi. Ɛna n'agya resu wɔ YouTube. Ɛnɛ Nso adesua a yɛbɛsua no, yɛsua adeɛ fa Ghana man ho. Na yɛahwɛ mpanimfoɔ no, wɔn adwuma pa a wɔyɛ, ne adwuma bɔne a wɔyɛ, ne pɛsɛmenkomenya, aniberɛ a wɔyɛ, ne korɔno a wɔbɔ yɛn. Na ɛnnɛ mepɛ sɛ me start. Yɛnhwɛ adeɛ. Adɛn nti na. yɛ kurom hɔ no, paninmu bi a ɔbɛtena so a ɔhyɛ bɔ ka nsɛm akɛseɛ de daadaa yɛn, ɔma adaadaa yɛn akyɛ. Ɛduru berɛ a ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ. Nti Ghanaians no, ɛsɛ sɛ yɛma yɛyɛ dɛn? Yɛn ani da hɔ. Yɛn maamenom, yɛn nuanom a sɛ titiriw gu nkuraase. Aburokyire ha, wohwɛ baabi te sɛ Italy. Wokɔ Napoli a, Napoli, Napoli hɔ no, deɛ ɛwɔ hɔ biara, wokɔ Roma, ebi wɔ hɔ. Wokɔ Podnonia, deɛ ɛwɔ hɔ biara, wokɔ Udine a, ebi wɔ hɔ. Saa ara na woba France a, deɛ ɛwɔ Toulouse, ebi wɔ Paris, ebi wɔ Marseille, ebi wɔ Narbonne, ebi wɔ Lyon. So wɔho? Ebi wɔ hɔ ntobɛn, ebi wɔ ɔkakasɔn. Nti wo deɛ yɛnhwɛ nkuro yi anaasɛ aburokyire nkuro no na yɛnhwɛ Ghana. Adɛn nti na sɛbe obiara ɔte Ghana biara no wopɛ sɛ wobɔ bra gye sɛ wobɛ Kumase, Accra, Takoradi gye sɛ wobɛ kuro akɛseɛ no. Ɛdeɛ bɛntira. Yɛn mpanimfoɔ no nso a bɛdi akonnwa no kɔ ne wɔn te soɔ ne wɔn ɛrepere nyinaa no, obiara wɔ hɔ a ɔnnim aburokyire abrabɔ. Yɛn mpanimfoɔ no ka ho bi na yɛn ho kyere yɛn, yɛdi yɛn tira. Yɛhwɛ kuro bi te sɛ wode yɛnhwɛ mfɛmfiri bie anaa mfɛmfiri sahwi, bɔɔdeɛ ne ne keka ho. Yɛka akua adwuma wɔ hɔ paa. Wɔbrɛ, yɛka Ghana, wɔma gye Ghana so aduane, cocoa nyinaa saa area hɔ na ɛwɔ. Nso ɛkwan koraa no ɛnyɛ. Ɔmanpanin sɛ ɔbɛbue adwuma, ɔmanpanin biara ba a yɛhwɛ no, oh mmaamua a wɔwɔ Ghana ɛbrɛ, nso ɔbɛba no mfeɛ nnan, mfeɛ nwɔtwe na atwam kɔ. Deɛ mo mma ne mo yere ne mo abusuafoɔ nyinaa gu aburokyire. Aburokyire nyaa, nka mode mo yere ne mo mma aba abɛgu aburokyire. Nanso deɛ ɛha me ne sɛ abɛyɛ a yɛbɛto yi twenty twenty obi kɔtwɛ sekan twitwa ne nua obi kɔwɔ ne nua sekan obi kɔbɔ ne nua baa because of wɔn adwene bɔne na wɔn korɔ no wɔn pɛ sɛ wɔn bɔ nti yɛma yɛ bɔ ketekete sika ketewa bi na ɔde akɔdi awu nyame amoa a wobɛhu a ne yɛ nko a wobɛku obi na ne aban akɔko ahyɛ Obedzi akonnwa no wie a onnya mu bio. Yɛmfa nkɔ yɛn nkuraase, yɛto aba ma Assemblyman, MP. MP ba bɛyɛ campaign, yɛto aba no ma na wonhu no bio. Nkuro a ɛwɔ nkuraase nyinaa kwan. But deɛ mepɛ sɛ mehu no ne sɛ, wopɛ sɛ ɔtena Kumasi a, Nnipa a ɛda abɔnten wɔ Kumase ne Nkran nyinaa yɛ baabi a wɔanya nna ne adwuma a ɛnni Ghana. Adwuma a ɛnni nkuraseɛ. Sɛdeɛ memaa example sɛ wokɔ Napoli, wokɔ he he, wokɔ Strasbourg, wokɔ he he no a, kuro biara no, deɛ wohwehwɛ biara wo nsa bɛka no. Sɛ nka Enche na Sèvres, yɛte kooko wɔ hɔ. Ɛne ɛse mo se kookoo no a yɛyɛ no hɔ na ɛte kookoo nti moabue company bi a yɛde kookoo yɛ biribi te sɛ chocolate anaa biribi a ɔmo mu enkyɛ no ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛtena hɔ ayɛ nti ɛnyɛ fɔɔso sɛ wɔmɛtena Kumasi anaa Nkran ɛmɛha adan aboɔden. Bere a wunni sika a wuntumi nhaw dan, wuntumi ntena Kumasi. Obi koraa maame anaa ne papa si dan wɔ akuraa ase anaa ne kurom. Nanso ɛnam sɛ wɔamma kurow kɛse ma wontumi mmɔ bere nti no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔkɔ. Nso nka mehu yie, ɛsɛ sɛ kurow bia sɛ deɛ Akufo-Addo bɛkaa sɛ one district, one factory no, nka ɛyɛ adwuma anaasɛ wɔtumi yɛeɛ a, nka ɛbɛboa ɔman no nyinaa. Ka bebree bɛtumi atena wɔn kurom. Kakra bi a yɛde bɛma wɔn biara no, wɔn nsa bɛkɔ wɔn ano. Ka Ghana korɔno, basabasayɛ, sɛdeɛ sɛ NPP ne NDC ahokyere nti no, wɔtam sika ketewa bi ma ma ɛmu ananom wɔtwe atuo ne asekan sɛ mɛtwe man fɔ do wɔn di nsɛmhunu no. Nka ɛtoɔ bɛtwa. Moma yɛnhwɛ yɛsi atobɔ dam. ato polisifo ne sogyafo agu bɔda so, Côte d'Ivoire, Burkina ne Togo ahyeɛ so. Amanfoɔ te mfifire, amanfoɔ resu, ɛdeɛ bɛyɛ ntira. Sɛ nyɛ wɔn nko na ato bɔda Europe, Asia, ɛnti sɛ mefa no sɛ the whole world, baabiara no, yɛakoro so bɔda. Adɛn nti na monka sɛ wɔn a wɔwɔ Europe, wɔn a wɔwɔ France, Germany, eh, Denmark, Norway, Sweden, ne wɔn a wɔwɔ Asia, China ne Israel ne ne nkeka ho no, ɛne Korea mo ne ade no deɛ, adɛn nti na yɛnka sɛ wɔn a wɔwɔ no, wɔntumi mmɛto aba anaa wɔntumi mmɛtwerɛ wɔn din? Adɛn na yɛnsuma wɔn? na yɛresu Togo ne Burkina nko ara bɔ da ne Cote d'Ivoire because of ɛhɔ na munim nea mutumi yɛ. Adɛn nti na obi bɛfiri Burkina, Togo anaa Cote d'Ivoire mɛto aba ɛnyi abae ɛma Ghanafoɔ na wɔn nyi sika nkɔdidi na wɔn nkɔ na Ghana man ma ɛnteetee. Wei nyɛ NDC na ɛnyɛ NPP. Ghana mpanimfoɔ, moyɛ awofoɔ, moyɛ pɛsɛmenkominya. Ɛduru sɛ mopa akonnwa no adi a, kwan a mobɛfa so biara a mopɛ sɛ mode di akonnwa no biara no, ɛno deɛ mobɛtumi afa so. Na yɛn nso na yɛagye mu. Nti yɛba na moma yɛ kakraa bi a, ne yɛgu so. Because adɛn nti na obi mfiri ne kuro mu mɛto aba? Obi bɛka kyerɛ sɛ na evidence wɔ he? Hwan na ɔkyee ne sɛ yɛnkyee obiara nti na yɛkuro so bɔ da? Ɛna ɛnyɛ Cote d'Ivoire Ghanafoɔ a sɛ yɛn ntumi twere din ɛnyɛ Cote d'Ivoire ne Burkina nko na wɔwɔ ebi wɔ aburokyire ha ebi wɔ amanɔne nti mo nyaa me asom nwie. Adeɛ kyɛ NDC foɔ sisei, adeɛ kyɛ NPP foɔ sisei. Yɛabrɛ mu o, obiara ni hɔ a yɛnhu so yɛnhu deɛ obiara yɛ wɔ kuro no mu. Yɛabrɛ mu. Sɛ mo se mo pɛ sɛ mo ma yɛanya ahotɔ a, mepa mo kyɛw. Momfa mo ani nhwɛ sɛdeɛ Kufuor Addo bɔhyɛ a wobɛhyɛ no bɔ mmɔden di so na mmamu anya adwuma nyɛ na mmamu a ɛwɔ kuro no mu rebrɛ. meka bɛsis asɛm so. Edwomfoɔ maa nea na medi wɔn ho yaw kakra yɛ maa me no. Mo sɔre yɛ na Mahama taa adeɛ na yɛ taa adeɛ ɛna Akufo Addo baa yɛ ɛna ne mu agye me sɛ menyɛ campaign no politics by no korɛ deɛ da no na wɔde ato. Mahama bɛyɛ adwuma bɛyɛ na wɔbɛwie yɛ. Mahama bɛyɛ na nɛɛsefo awie sukuu te fie. Na Mahama baa yɛ na tikyafoɔ te fie. Adwuma bɛn na ne wɔ hɔ? Mekyerɛ mo, momma mo ani nna hɔ. Baabi a ama ahokyere aba Ghana no, ɛhɔ ne baabi a ɛsɛ sɛ motu kɔ Akufo Addo so soboɔ. Anas ɛbɛyɛ nɔmba 12 expose. Anas bɛyɛ nɔmba 12 expose no, within a short time na judges ɛne yɛfrɛ no sɛ wɔn a wɔte custom officers bebree yɛde wɔn tu so agu fam. Yɛma wɔn de wɔn tu so gu fam, manhu sɛ take years. Baabi a sika no akodie yɛ baabi obi te sɛ Namoan. Deɛ ama Ghana ayɛ den no, Namoan yɛ number one. Paa Kwasi Ntum, saa banks no a wɔagye amanfoɔ sika adie no a wɔnam hɔ didie, obi te sɛ Namoan to policefoɔ, saa ɔbɔ de guys, ɛnipa na ɛgaade no. Ɛno na ama ahokyerɛ aba because wɔma collapse business bebrebe wɔ Ghana. Nti sɛ wokɔtena adwam, woyɛ mate, woyɛ driver na wokɔ na wonya adwuma a, ɛnyɛ Akufo Addo. Na mmom baabi a mekasa tia Akufo Addo sɛ sɛ ɔma ne homene so so ɔnim ho bi. Na sɛ wɔn tua obia sika mpo ma no ɛnyɛ sika no tua na mmoa no ne paa kwasi ndum mo nsɛ sɛ wɔn tena abɔnten didi abere a wɔn deɛ wɔn adwa ayɛ wɔn gye amanfo sika yɛ wɔn adwa padeɛ gye wɔn ani na amanfo ebi wu ebi anya yareɛ ebi adwuma ebi dwene ebi yere mu agya wɔn because of sɛ sika wei ho. nneɛma bebrebe na ɛsisi na sɛ wɔn mmom no nam hɔ didi dadeɛ a akufoɔ ado a ɛsɛ sɛ maa home no so. Mahome so. Ɛhɔ na problem no wɔ. Because wobɛka sɛ Mahama wɔ hɔ ne de Mahama wɔ hɔ. Nam saa tam banks bebrebe na Akufo-Addo bɛguu no no. Sika akɔdi nam mo a mo ɛsɛ yɛ sika ketewa. Wɔn na ɛsɛ wɔn abiriki business business man wɔ Ghana fo Ghana hɔ nyinaa no. Wɔn na abiriki wɔn. Wote aseɛ? Self employment foɔ mo mo tɔn nneɛma nkakra mo kɔ kwan so Togo ne mefa no sɛ Cote d'Ivoire ne ade China Dubai ne ade ne nyinaa mese wɔn sika nyinaa kɔ di na ho ahɔ. Nti wɔn wɔn ntumi nkɔ ma no nti na market no ayɛ slow. Nti na drivers mo ho kyerɛ mo no. Na ɛno nkyerɛ sɛ ɛɛ na hwahwa baeɛ deɛ hwa because nipa na mobɔ ne din koraa na ɛna mempɛ sɛ adwuma bɛn na ɔbɛbie yɛ wo a mebie adwuma bi ɛna Akufo Addo bɛyɛ wabɛgu no manhu sɛ ɔbɛbie company bi ɔmmie factory bi ɛna Akufo Addo abɛgu no the same thing Akufo Addo nso bɛyɛ ɔnyɛɛ hwee na ɔno deɛ ɔno ɔbɛgu bank mese saa nkurɔfoɔ na ɔmadi amanfoɔ sika na Akufo Addo yi manhomene so because sɛdeɛ anas bɛyɛ expose ne within a short time wotumi ma judges ne customfoɔ ɔmayɛ ɔmadwuma mfie bebree mmerɛ bebrebee Ebi gye apɔnkye ne ade nti na wɔn adwuma bɔ wɔn a wɔannya hwee a wɔde awerɛhoɔ. Wɔn deɛ a ɛredi awerɛhoɔ no, Akufo Addo mese ma nhome no so wɔ nam one ne Paa Kwasi Ntumu ne wɔn keka ho so. Na sɛ mo mpanimfoɔ no mo nyinaa nso yɛ baako na motu mfutuo gu yɛn deɛ a, seesei deɛ Ghanafoɔ no, yɛma yɛn ani ada hɔ. 2020 no aso ɛnoa mu na ɛwɔ no abatoɔ no aka mmerɛ kakraa bi aka mmerɛ kakraa bi nti mesi ghanafoɔ yi titiri mabunu no ɛyɛ maame mmoa mo wɔ dwom mo ma mo ani na hɔ aba na mmɛtoɔ no ghanafoɔ duru mmerɛ ɛsɛ sɛ mi ani da hɔ Ɛnyɛ obi abɛka asɛm bi a na ɔde adaadaa yɛn. Yɛabrɛ wɔn ne tobetobe. Nti mpakyɛw video yi wo a wo nsa bɛka bi biara no, na na gye wo su na wahyɛ ama w'adamfo biara anaa ɔdɔfo biara na watie bi. Na wo nsa ka video no nso ano asubscribe wɔ YouTube na na gye wo su. Video bi a mɛyɛ biara no, na wo nsa ka bi. Na gya da biara no yɛsua adeɛ. Nyankopɔn hyɛ obi biara baabi a ɛwɔ biara a wɔtie me. Nyame nka mo ho.